riperile riperile na vaxumi amukela ka bavu bros radio i nongonoko wa hina wa vaxumi hayi i khale ti nga vonani mara se hi vuyise sweswo um namuntlha a ni fambi ni ri nexe um ni famba na muhaxikuloni wa mina laha minkarhi yo tala ni haxa ni ri na xivundza mani so hayi namuntlha ni famba na cuma e cuma minjhani na hayi ni pfukile minjhani hayi valava heyi mm, mm. i khale i khale hi nga ri kona la ka vaxumi la loni hlangana na vanhu la xitaratini van'wani va la noni kokakoka hi mabaji ku ri heyi kasi um minyamaleli mi ya kwihi
hayi mpela na hina se hi sungula ku tivutisa man a hi sungula ku tivutisa eyi a ku tika mativa um nkarhi lowu hi nga ka wona se xirhami xi nga nghenelelani khomi hi mukhuhlwana un'wana
No, okay.
a ku khomiwe mukhuhlwani un'wana so sunday so taliwa a ni fane eh, ni ni ti lulamisela hi wona swi kumeka na ku voice yi va yi famba ku ri sota a ni nga vulavuli ha swa twala swa twiseka swa twiseka a ni nga vulavuriseni swona ke a rito ri na nkoka mani nkarhi wun'wanyana swilo leswiwani hi swi tekela hansi a ri famba rito malembe lama nga hindza mara a ni nga vi na problem na swona se sweswi ri famba kha ni fa ni haxa
se inkinga
i vava ngopfu i ku wetla ingaku wa hola vhiki leri hmm. landzelaka loko fika weekend futhi ni tlhela ni swi twa hayi man rito leriwa ni nga ku ri la ku tlhela ri famba futhi a ri nga fambangi mara a swi nga olovi ku vulavula mavona anastuzeli hmm, hayi se mi kuma e ri ni tikiseli ngo se ni ku hana ha wisanyana hi ta vuya loko se um rito ri ri right
hayi mpela munhu a nge yi masin'wini a nga ri na xikomu swa twana a nga ri na xikomu ku hava ku munhu a nga vula ku ha ni to tiyela xikan'we hambi no fika ni tshama ni nga endli nchumu
a swi tirhisi swona ku laveka leswi munhu a nga ta xi tirhisa loko a ri masin'wini yeah hayi ke amukela amukela vayingiseri heyi hi tikiseliwini hi na mabakaniya mani ah. swi le ku tikeni swi le ku nandziheni eh, nga ku ngo swi tiva ku mina mulandzeri wa wa bakaniya kahle kahle hayi ti a ti dzunguka mi voni game ya kona
eh a ni ri a ni ri ku yi languseleni a ni zangi ni nga yi vona ni yo vona xikoro ni yo vona xikoro ah, eh. na ku hi bede kwihi

swa ku pirates yi nga tshuka yi yi kule
hayi mpela yi dzikile yaleyo a yi ngheni ka tin'wana
eyi ha ta vuyi e ku na ku na mhaka yin'wana ni nga yi vona la mahungwini laha yi ni hlamarisa na ku yi vona pundhwa lowu e ya ku ri eh, bill gates u hambana na nsati wa yena Melinda Gates ya ne se yi ni hlamarisa hi ku a va tikomba va ri kahle ngopfu va minkarhi leyi ku lunghisiwa lunghisiwa timhaka ta ti-vaccine vaccine eh ka ku tirha Melinda Gates Foundation lowu ni tsundzuka kahle ni um a va rhana ti-trial avets ku ri Melinda Gates Foundation so loko ni va vona ka ti-interview ya va tshama va ri vambirhi va tikomba va tsake ngopfu se loko ni twa ku va hambana e swilo leswi ni hlamarisa ngopfu Axa mhaka yo fana na leyiwani yo vula ku vanhu vo fana na va Bill Gates i vanhu lava va va va tivekaka misava hinkwayo so mm. mhaka leyi ya ku ya ku hambana ka vona yi ta va yi ri mhaka yikulu ngopfu ni vula ku ku nga ri khale hi ta twa hi yona kahle kahle ya hi ta swi tiva ku swi fambisa ku mara mi hleketa ku vavasati lava nga tekiwa hi vanhu vo vo fuma ngopfu va nga kha va swi endla hi mavomu ku va hambana ku va ta kota ku kuma timali to karhi
ya yona leyo ni nga ku swi hi kambirhi ku na ku munhu vhele a va a ri munhu loyi a nga a landza ku kumbe eh, eh, eh, timali matwisisi swo fana na timali a hlongorisanaka na mali mm. then ku na ku karhi un'wana munhu wo fuma phele loko momi swi langutini a hi vanhu hinkwavo lava mi kuma ku va na nkarhi na vanhu mm. so ku na ku munhu a va fumini mara karhi a nga wu nyiki sati mm. maswisisa and then va koho van'wani va ku um why u lava ku hambana na nuna wa wena a ku hayi nuna wa mina u twa ingaku ku va yena a teka vutihlamuleri hi loko a nyika mali ende mina a ni lavi mali na va karhi wa yena mm-hmm. matwisisa Yeah, yeah. so so makumakuru swo swo fana swi no vula ku no kombisa xikombiso ku a hi minkarhi hinkwayo ku vanhu va ku loko va hambana va hambanisiwa hi hi mali mm. e mara i ku mina mina a ni ni nge vuli ku na xi tiva xitori a ndzi za ni ni hlaya eka xona ni twisa ku ku endleka yini kwalaya kambe a yi timhaka to to tsema nhlana swinene ku ri xivangelo ku nga va ku ri yini mm. ya na mina na mina ndzi za ni xi kuma xivangelo xa kona so na no ti vutisa ku ri va nga va tekanini community of property lera ro ku ta fane se ku avelaniwa rifuwo leriya um se melinda gates na yena u ta tikuma a ri ka ka ka van'wani lavo fuma ngopfu um la misaveni swi ni tsundzuxa xitori lexiya xa jeff bezos na swona um loko mm. hamba that's why ndzi ni vutisa ku swi nga kha swi endliwa hi ku vanhu va nga kha va tsakisiwa hi mali mara mi tisa vonelo rin'wana ro ni tsakisa mi vula ku nkarhi wun'wani swi nga endla ku nga ri mali mi kuma ku vanhu vo fuma ngopfu a va na nkarhi ivi vavasati lava vo kuma nga ku vukatini bya kona vo yela mahala so ya ya ni ngo yi vekisa sweswo
se loko a ku ri machakanini phela a ya fa hi vulala hi timhaka to loko ku hambaniwa so xuma xa landziwa kumbe eh, ku hambaniwa xuma xi ve xi lova
hayi man xuma xuma leswi ni swi tivaka swona va ri van'wani va ri xa xa yila ku va munhu a xi landza man twisisa a xi landza eh, hi ku
van'wani va va swi vekisa sweswo hi ku loko munhu mi va mi hambana yena a ni ku na leswi a swi endla a tshame na n'wina a mi korhokela nkarhi wun'wani a tisa vana ma twisisa kwala emisaveni so mi nge vuli ku a nga tirhangi nchumu ku na leswi a nga swi endla nkarhi wolowo a ri na wena a ku hlantswela kumbe a ku swekela kumbe a ku nyika mm. ti-advice ma twisisa nga khomana mm. a va khomani kahle so swo fana sweswo a swi simple ku hi nga ku um munhu a a a landza xuma mm.
mara loko a hi swi tekeni a hi swi tekeni ni tekisati mm. mi kuma va ha ku cata so va ni lovorise hi mali yo ringana vo ma hundred thousand ivi a ndzhaku ka lembe a nga ni tshembekeli a ya ya endla vugangu kun'wanyana mavona ku ngeza ku hela kumbexani ka ha ku hela tin'hweti nyana titsongo kwalaho mi hleketa ku xa landzeka pay hundred thousand i mali yo tala ya hileswaku hundred thousand kwalano na hambi loko ku veke hi vulavula hi timhaka ta ta nkarhi hmm. nkarhi wa suza wu hela swo yini ano mm. van'wani va nga va nga fika va ku ano va nga xilandzi van'wani va ku va nge xilandzi mara hi ku hi ku twisisa ka mina ni vona nga ku u va a mi onheri ngopfu hi ku yena a nga endlani a nga ona mm. so loko a ku ri maybe n'wina mi nga ona ma twisisa a hi ta ku ya but then loko ku ri yena yena a nga hi onhela kala no mm. se na mina ni nga yima na swona ya ka ku swolo ni tsundzuka khale ku na minkarhi leyi a ku ri na ti-case leti mi kuma ku loko swilo swo va swi onhaki hi ndlela leyi kumbe swi onhiwe hi lowa xisati xihuma xa landziwa se mara swi vula ku hmm. loko se mi ni kuma xuma ni fanele ni meka xo ku a ni xi dyi musi wa tifin'wana wa mi ya fika bayiza se va vuya va ku va xi lava ya yaleyo na yona i mhaka yin'wani ku e loko mi vulavula so hileswaku mina endla ku ni hleketa swo tala ku na mina loko langutisini mhaka leya ya xuma ni hmm. vanhu vo ku tala hi tirhisa as ndlela ya ku kuma mali yo tala mambisi kwendlo va yi vitana yini i xikimi xin'wana xo endla mali xo tifanele na swilo swin'wana na swin'wana kwala misaveni xo endla mali mm. ha ha swi teki ku ri vuxaka lebyi vumbiwaka exikarhi ka mindyangu yimbirhi mm. mambisisi so mm. swo fana na sweswo hi ku vo ka mina swi swi endla ku ku ri na mina hi ku rhandza ka mina loko a swi koteka a ni to ku n'wana mina wa xisati a fambi a ya famba hi ntsengo wo twala ku nga vi ntsengo wo tala hambi wo va wu ri wuma twenty mm. ku ri ni kota ku na mi ni yi hlayisa ni kota ku na mi loko loko o tshuka a bayizini ni yi tlherisa ku hayi inkomu a swi vona ku in'wana hina a nga hi onheli mara lava vo one million ku na xin'wana xin'wana nga tshama xi xa one million i mali ya a yi khuni a nga lovolisa hi one million khuni yes ma swi vona se yaleyo a ni vi na yona mina
haya yaleyo kwalaho nsati wa kona eyi u ta fana a ta na swilo swo tala mara van'wani ve ri mali leyi va gina va yi tirhisa ka mucato a ni byelo hi un'wani mani a ni bye ku loko mi lovola vatswari lava va va lowa xisati va teka mali yin'wani ka leyi mi nga lovola hi yona va pfuneta ka swa mucato eyi mara hala machanganina ni swi thembi Deixa ai, na, na mina na mina na mina hayi a ni swi tema thembi kahle sweswo halayifa halayo ya ku dyiweni kahle kahle ha leyi ya ku bufuteriweni ha loko u vuya mundzuku wa kuma nkarhi wun'wana yi nga yi nga ri kona va kona
mara yi twa hi vomani ka hina loko ya ku lovoliwa ya ku ri khala na ha ri tsongo ni nge hi swi tsundzuki ku mali ya xuma loko yi fikini yi tirhisisiwa njhani emutini ku na minawu ya ku xuma xi tirha leswi na leswi na leswi kumbe mo tidyela njhe
um ni nge vi na vuxokoxoko ngopfu mara hmm. leswi ni swi tivisaka swona ingaku yi ya ka ka nhloko ya ya muti loko ni swi loko ni swi langute kahle mina vo to tilangela ku va va endla yini hi yona ina e va yi va yi fambisa fambisa njhani kwala mutini mara hi ku twisa ka mina ya ka nhloko ya ya muti um tata tatana wa wa lowa wa ntombi mm. mm. mm.
ha ya twisiseka hayi na hina hi fa hi ti lulamisela ku hi ya hi ya chajiwa ku nga ri khale hi lovola ma hi nge swi tsutsumi hayi minkarhi ya kona unless handle ka loko ku ye mi ta laya mi ya teka maxaka tinxaka tin'wani ta nhlonge yin'wani ha loko ri hina vantima so ha kwale ni nge lunghi na mulungu ni wena ya vuya na mulungu ka khobazela hayi ke pasi mi nga mi nga mi tshove rhekhodo
yi nge pasi mi nga kuma mi nga kuma byi hlangilo byi huma xikolweni laha primary laha ni tshama xitarati xa le primary byi nga endla byi ku byi ya voneni ka mulungu byi nge pasi ni tshama ni longoloka na sesi un'wana wa wa mukhalati a ri ka phabazela se hmm. ni ya makuleni a ni longoloka na ya ku ya ku xaveni ka airtime ha ni fambe ku vava ndlela leya a ndzi tshama ni swondolutiwa ku fana na leswi ya vuton'wini a tshama ni swondolutiwa hi ndlela leya na vanhu lava ni tivaka va nga ni xeweti no swondolotiwa loko ku ri mulungu ha
ya swi ta va weza e ku ri mi ta nyikiwa na nhlonipho un'wana wa muchiwa ku eka se ku endleka yini la
ti nga ti nga vuya ngopfu se a ni kha ni bula a ni kha ni bula na ti-classmate ta mina ta ka ta ka matric hi rina na ha swi tsundzuki va ku ri wa vungani yo tshuka hi endli video call la ka whatsapp no se hi eh. gina hi a swi nga a swi nga kunguhatiwangi hi gina hi edetelelani laha mi kumaka ehe se ni ya vona vanhu van'wana lava ku ri a ku ri khale a ni nge se va vona mara topic ya ku mm. mata ku ku vheti ku va yini topic ku ve ku i mani a nga ta rhanga ku cata se ku fane ku twananiwa ku i mani ya ku cate ha se timhaka to teka na mucato na ku lovolana i timhaka leti ti rhangaka mahlweni ka ti-topic ta vantshwa
ya i ntiyiso lowu i ntiyiso ngopfu lowu um koku eyi naswona nkarhi wun'wani um loko mi langutisile exi swa mucato swi swi na nkoka ku va ku hi ku ya hi ku munhu um u rhangisa yini mahlweni a vutomi bya yena ma ntwisisa hmm. e ku ku na va ko van'wani va swi kota ku um va veka swa mucato tlhelo ma mm. focus-a ka ka timhaka ta ku sungula munhu a a aka eh ni ta ku njhani a ka vumundzuku bya yena before a langusa na swa mucato mm. so eh, swona swi swi swi kambirhi ka hina vantshwa ku it's either hi sungula hi mhaka yo lunghisa vumundzuku bya hina kumbe xikan'wekan'we hi vheta hi ku hayi hi ta teka satu hi ta swi vona kahle mahlweni mm. mi ni tsundzuxa tinsimu leti ya doi gugu ra yini kambe damani tinsimu letiya ni ri gugu ra yini i gugu ra yini u ri hava na yini eh, xo xava movha xi yisa lexiwani so xi rhangelele xi xava movha se lava vo hlavelela vaxisati va ri i gugu ra yini u ri hava na yindlu no se oh. vhele swi vula i mhaka leyi mi yi vulaka ku ku na leswi vanhu va fanelaka va rhanga va lunghisa lunghisa swona ku nge za ku ku tekiwa ivi munhu mi kuma ku u na ku tlela kona um u na swa yena i va teka sati then ku landza swa movhalo mo rhanga hi swin'wanyana um swi ta fika swi mi hakahakanyana ntiyiso ntiyiso mara vukati bya masiku lamawani a bya ha fani na bya khale mani khale ni twa ingaku vanhu va khale a va tshama nkarhi wo leha vukatini bya masiku lama a bya ha tiyani
ntiyiso lowo i ha ni khumba tinhloko eh leswaku mi mi khumba tinhloko mhaka tin'wana hileswaku ti lava ku ri siku ra tona mpela hi ti khumba mpela hayi hi vitana na vanhu hi hlela hlela timhaka leti ti lava ti lava hi kuma eh. munhu loyi a ve yini kumbexana mufundhisi a ni vafundhisi va tirhana no khansela vanhu na mucatucatu no catisa vanhu va hi byela ku eh. why vanhu lava va catisaka masiku lama va nga ha tshami ngopfu vukati na bya ha kandziwi hi mbilu masiku lama
hayi masiku lama bya ha kandziwi mbilu hayi tona ti-factors ti hlayini ku khale a ni ya va endla leswo swo loko um u ya tekiwa a wu a wu va u arrange-liwini va va va ku endleli mm. khale ma ni twisisa mm. so na ku huma a swi hlupha hikuva swi tiva ku se u ya poyila vatswari u ya poyila a masiku lamawani ya swa ha ri kona mm. masiku lamawani munhu u u u chuzela loko a vona ku lowu wa bed a ku na ku kondzelela ni nge swi tshameli na mm. tirha na yini hileswaku hayi a ni nge swi mm. tshameli maphilisi so khale a va kandza hi mbilu a va swi tiva ku okay number one ku vitaniwa xivuya khale a swi nyumisa masiku lamawani ku va xivuya a ku fika hayi na rito ra xivuya ra ha dumangi loko munhu u ka tibyelini byo hela ka a ka ha vitaniwi naswona na vangwara u ka tibyo hela hayi swa endleka na swin'wana mani hayi swi vonisa sweswi mara mm. khale wa ku hi we xivuya ah! a ku ri a ku ri disappointment hileswaku a wu va a wu nyumisa kahle kahle yeah
eyi ku na risimu rin'wana ra ra beni mayengani ri rini risimu leri ri ri u ta vuya vukatini u ri tsongo n'wananga va ku vita xivuyanyana
va ku vita xivuyanyana ma
swi vona e khale vona va tikiselana hi marito ma ra swisasaka mi vitana munhu xivuyanyana eh swi vuya nyana leswaku u vuyi u vuyi wa ha ri tsongo vukatini a wu yela yini kahle hi yo question ya ku a wu yela yini wa ha ri tsongo ya ya ti vuya ngopfu a ti vuya ngopfu a hi yena mavhengeleni a hi yena mavhengeleni hi ta vuya um hi yisa burisani wa hina um emahlweni ha vuya endzhaku ka leswi

no khongela kunene yoho jesu a ni n'wi tivi ni tiva mitirho ya yena yelemeni yelemeni lava nga dyondza tolo hi tiva jesu fura ximanga famba dya makonde ra vona va miyela ku lela neka bya sweswi mi dzumbe na vj bav vj bav eka bavu bros radio Alright ke eh, vuyisa sweswo emavhengeleni wa dzumbe na hina kwala ka Bavu Bros Radio ka nongonoko wa hina wa vaxuma a ni le ku tiphineni namuntlha ni nga dzumba na chuma ingaku leswo haxa ni ri nexe na hatsa ni borheka
hayi mpela manana mina ni tsake ngopfu ni tsake ngopfu um eh, ni tsakisiwa na hi tinhlokomhaka leti mi taku na tona ma loko hi vulavula so um mi vulavula hi mitiyiso hi pfa hi vulavula na swilo leswi swi hi tlhontlhaka tanihi na um vantshwa um rini rini i rini a i tolo i tolo a ni ri ka facebook Mm. Ah, hey, ni ni ni ni hlanganiswa hi live eh broadcast yin'wana ya ya mhani egi mabedla main house na yi tiva na yi tiva va tiva na na yi vona ni yi sungule ku yi vona ti-video leti nga trenda trenda ku sunguleni mani yi kha yi tshinya tshinya ngopfu mara sweswiwani yi khale ni gine ku vona ti-video ta yona e e e e hayi i munhu un'wana wa ku yi yi structure swa yona ne in a sense ya ku ku na mintiyiso xikarhi ne yeah

u ta huma u dyondze yini ma vona mm. ivi number three eh, i munhu wa business lexi ni nga xi vona hi swona ku loko va heta minkarhi yo tala va advertise ni loko va sungula va advertise ku ri okay mina ni busy leswiwani ku nga swilo leswi hina vantshwa loko ho kota ku hi dyondza swo fana sweswo ni um na hina hi nga ya emahlweni hi ti kurisa emabindzwini

ya mhana va va
mara ni voni vanhu va kha va yi chinge a kha ni vona um nkanelo wa gingirikani a kha a vulavula eh, eh. hi hi loko vanhu va kha va yi chingela loko yi ta va yi yi teri um munhu a nga ka a nga teki n'wana wa yo a nga ri na movha
ya le ya le video ni za ni vona a ni vonaki na mina ni yo swi twa lowo swi ka swi trenda kwalaha ku vanhu sa va yi athaka ku vula ku ha swi vula ku vanhu lava nga ri ku na timovha se va fava na teki na ende yi vuyela ka hloko mhaka leyi hi vulavula hi yona ya ku um nkarhi wun'wanyana hi dileyiwa hi ku ku na swo tala hi fanelaka ku swi lunghisalunghisa before hi teke mo Eish, a ko va ku la vuton'wini loko mi ni langutisini a ni Mr VJ loko mo mi langutisini ku na minkarhi yin'wana va ta mi byela ku no famba exikolweni and then u teka sati i mean u tirha u teka sati and then mi endla vana maswi swi fana sweswo minkarhi yin'wana vo- munhu wa sungula hi ku okay a ya xikolweni ne kwele xikolweni a endla n'wana right then after that va fika va tekana after ivi loko se va tekana va endla muti i va ku ya mahlweni swi swa hambana ku nge fiki ku ku na ku na layini leyi munhu munhu a fanele a yi landzelelaka hikuva nga ta ku u humelerile vutomi va humele ku hambana vanhu yeah humele ku humele ku hambana so na mina ni ya ku n'wana n'wana n'wana wa mina fate ku ya munhu la nga na movha na yona mihleketa lowu mhani ngekiwe yi rhamba yi nga pfumela ku ta ka nongonoko wa hina eish hayi ni nga tsaka ngopfu swi ta swi ta la mi mi va ra hey ha ni nga n'wi yimeli ngopfu nongonoko walowo hayi a swi hluphi hayi munhu wo hlupha hi ta hi nga hi nga va contact hi va kuma va teka nongonoko Mm, ha ni sure ku uh, vayingiseri va va xumi va nga swi tsakela ngopfu ni tsundzuka na xiyisa xin'wana ku na xiyisa xin'wana lomu vulavula hi mani egi nga ku ku na xiyisa xin'wana ve ri thulani mani xi a xi duminyana ka vatsonga ka ka facebook ni rive vito ra xona ah, a xi tala ku vulavula hi tinhlokomhaka to fana na leti vulavuriwaka hi mhani eki ku na yin'wana yi nga ni tsakisa a xi ku koroki without a purpose a xi vula hi vanhu lavo vo ya a va ya tshama na ti-boyfriend ta vona ne mara va nge se lovoliwa so a xo va tshinya ku nga u ya koroka without a purpose so ti-video ta ni ri ve ni ta mi kume ni ta mi kume vito ra xona Fui mal. So no mula lai man. Ana jona ki ki baat di is na na na mane ki ka ka live broadcast ya to ro mo iche ka ne. Ba mala lai te magata ku eh mena ana advise ana benjen ana ana advise wa na ri tsanana ba ku u nga tshuki na loko wo tikuma u ri ka boyfriend u ku veni ya ku teleni loko ku banyana nkarhi wo fika ku ai kaya vanhu vitani because u ta fika u gina se u endla na ti-benefits ta ta vanhu lava e u nga tshuki u korhoka u nge za u tekiwa hi swo sweswo yeah
a swi telekoiwa la ne hayi ta va zama hi ta va zama hi vona le ku hlekete lomu ha vulavula hi hi mhani egi ni hleketa ku ku yi texta ni vhele a hi ni tivi ta fa hi ti tivisa ve va va ku gross radio hi na nongonoko wa so na so na so so ni le ku hleketeni ka ku ka ku ka ku texta prince rhangani a ni tivi ku xi ta ni hlamula na ku na swin'wana ni lava ku xi vutisa okay e na ku xi vutisa hi risimu ra xo ku na risimu leri ra ri xi nga ze xi ri yimbele xi ku ka magudu nkanyini no ka magudukanyi na ri tiva yeah.
so ni lava ku vulavula hi yoho nhlokomhaka leyi mvuri lowu hi yaka ka wona ka magudu hi kwihi ende ku va na yini ku na sinya wa kanyi lowu nga kona kwele wu nga duma kumbe swi ndza so na ta xi vutisa ku loko xi yimbele hi risimu lera xi na xi na knowledge ya ya le ka magudu hakanyini xi nga hi byela ku hi yona na ni twa oh ni twe ni twe aka gyan land of blood bra mike loko yi ri mozambique yi fiki yi ri ku phahleni la eh, loti mozambique yi fika yi byala sinya na ha swi tivi ka yi byala ka nyiko sinya lowani lava wu kula wu hindza wa ka wa ka magudu na ni na yi tiva na mina phata leyi a ni a ni a ni ri ku yi eh. voneni giyan land of blood nkarhi wolowo yeah se ni lava ni lava ku twa prince rhangani exi nga ta ku hayi hi vo n'wi vo mani mina mi ni textaka ah va ta va ta va ta va ta swi twisisa ku ri no mani eh, hi le ku teni hi le ku teni so ha ah, mina ni voni ku ri nkingha hayi wo va tax ha va kombela loko mo va kombela kahle munhu ha swi talangi ku ha-ala mo n'wi kombela kahle ku hlonipha hayi va ta va ta ta ka nongonoko va hi hlamusela swin'wana na swin'wana sweswi va nga swi khoma ne and ni twa ingaku ti-celebrity ta matsonga mani a hi ti tiveli ngopfu na vutomi bya tona na na vutlhari bya tona hi mhaka ku a ku na tipulatifomo to tala leti va fikaka va hi xerhela vutlhari lebyiwani na vutivi lebyi va nga na byona na vutomi bya vona mara ti-celebrity ta tinxaka letin'wana hi tiva hinkwaswo

hi va tiva vanhu lava because loko hi vulavula hi beni mayingani wo tiva beni mayingani lowa qambi mara baloyi yena hi vu yena a hi swi tivi ku i munhu wa njhani u hlangana na ku tikeriwa kwihi u rhandza yini u tsakela yini ho tiva celebrity ya le xitejini ma vona
inkomu eku va ku na va kona vanhu van'wani va rhandza music ma twisisa mm-hmm. kambe ku na vanhu van'wani lava va rhandzaku yena balo hi yexe ku ri no mina music wa yena n'wisa leyiwani ni n'wi rhandzela ku eh u u kuli a- ku tika and then loko a swi Yeah. yimbele swilo leswi a yimbelelaka hi swona u yimbele swilo swa tiso so mi kuma nkarhi wun'wani va va va va rhandza munhu hi yexe ku va yi loyi a n'wi sapota Mm.
hayi tiyiso ni twa ingaku na loko a hi swi tekeni munhu o fika a hlamusela risimu ra yena ro karhi ivi mi kuma ku swi fambelana na leswi a nga hlangana na swona vuton'wini mi sungula ku ri twisisa ku antswa risimu leri ya mi tlhela mi ri vheta ri va ye ri vheta ri ri aka la mbilwini ri akela mm. ri vhe ri vhe ri dzika hi ndlela yeleyo nkomi swo yo heyi nkarhi wa kona nkarhi wa kona ingaku wa tsutsumanya ka tsakisa lomu ri kocuma mi famba hamba mi ta ni xoko vayingiseri va hina va ta swi tsakela baya loko ni haxa mi va mi ri kwala tlhelo ya impela impela hayi no swa twala hayi na anytime nkarhi wun'wana na wun'wana loko mi lava ku yi nghena hayi to nghena yeah Eh.
Ah, me ni lunghisa mhaka ya ya ka magudu lava tivaka magudu a va va kha va hi byela laha hansi ku eka magudu hi ku hi se na swi tiva ku hi le mozambique um mara ni lava ku tiva timhaka ta sinya wa kanyi wa ka magudu wu nchumu lowu nga kona i nchumu wo hanya um kumbe swi endlisa ku yini mara mhaka yeleyo um hi ta va kha hi vulavula kahle vhiki leri taka wo themba ku prince rhangani u ta hi hlamula loko hi mi text ka facebook hlamusela nyana le ka hayi mpela kumbe nga kuma na information ya ku um wona nsinya lowu wu wu hambani njhani na leyin'wani hikokwalaho ka yini wu tiveka ngopfu mandizi mm, mm.
hala ka hina ku na nsinya wa kanyi le xitichini mara ku hava munhu a ngo ka phapazela nkanyini swi vula ku luwa wu fanele wu hambanile na yin'wanyana minkarhi hayi mazuva hi leswi ni vulaka swona ku i xi xin'wana lexi hi nga xi tolovela mara ku va vanhu va tshama kha va vulavula hi xona eka land of blood ma swi vona ku i i nchumu lowu nga na eh, nchumu wa wa wa wa nkoka a ni tivi loko leswaku wa hambana leyin'wana mm. mm. ha no hi ta ya yi lavisisa hi ta vuya eh, hi ta vuya hi mvhulu hi vuya na tinhlamulo hi nghena ka nhlokomhaka ya ka magudu kumbe hi nga kuma na munhu wa ka magudu loko ku ri ku va kona va yingiselaka va tshamaka ka magudu kumbe va tshamaka va mozambique va tivaka ka magudu um eh, hi khumbeni um hi kuma vuxokoxoko byo tala hi le ka magudu hi ta va kha hi vulavula hi yona um hi mvhulu lowu hi yaka ka wona hayi cuma ni khense swinene a hi wu gimeteni kwala nongonoko wa hina ni khense swinene nkarhi wa n'wina na ku va mi hi joyinini namuntlha hawa loko u khensa mina u khensa mina mr vj ni khensa na vayingiseri um eh, nkarhi lowu va tinyike ku vona ku va va va hi joyina inkomu ya hayi loko hi kha hi humisa sweswo hi ya aka ta mitlangu na sheriff e swa namuntlha ni swi dyanga swa mitlangu a ni pirates yi dyiwile mara yini ka ta mitlangu

na Orlando Pirates xo sungula lexi ni nga xi vona yes eh, munari wu vuya vaviseka training leswi nga cinca game plan ya yona Pirates mara mina a ni voni ku ri excuse ngopfu cause munhu wo fana na eh Linda Mtambo a ri kona cause a xikarhi a yi tsandzeka ku maka ivi loko se hi ya mahlweni mi nga ka mi nga tlangi hi hi hi hi mi nga ri ha xitirakara ivi ndhuma swi tiva ku ri um phela a mi fanelangi mi tlanga hi ti-cross mo fanele ku tlanga njhe until mi ya nghena boxini because a mi na referal a mi na reference a mi na a mi na a mi na target man ma twisisa so swi vi swi ni hlamarisa ngopfu swo fana na sweswo vhele loko swi endleka a no tibyela ku vhele coach u pulani sweswi a nga pulani na swona mara swi tikomba ngaku a swi vuyangi swi tirha inkomu